Medi be míakpɔ nu ɖeka. Wòzɔ va agbenkeƒe ya va la dzi. Agbenkeƒe ya va la ya nu yi le nye be dze agba ne na subscribe. Ele gɔme si na be dze agba ne na subscribe. Subscription ya ele veve ɖe. Jagba ne na subscribe ne subscribe vɔ ɖe yi. Kema nu susɔwo anɔ vava automatic. Ne ganye ɖe wava dim le teƒe ɖe aƒe wakpɔ mo ao automatic. Evelia ne va tu wɛn jagba na mɛ. Na exɔwo tse ne kpɔe. Nɔviwo no kpɔe, enɔwo no kpɔe, nɔ etɔwo tse ne kpɔe. Ale gɔmesi ɖe. Nuɖuɖu ƒe nyagblɔ me le nuɖuɖu ƒe security. Ghana kple Togo nyigba ɖe, Benin nyigba ɖe, Afrika nyigba ɖe. Edɔ ma wu ame ɖeke o. Etsi dza le edza yi. Etsi ɖe, edza le edza yi. Ta nu yi mele gbɔgblɔ nye be ɖe mi ma lɔ ame ɖe akɔ ama tsi to teƒe ɖe ke va dzra na mi be mi ƒle ne ao. Ale gɔme se na ma? Mi ma lɔ o. Ame geɖewo nɔ yɔ tɔnye yewo le hɔhɔe. Wona menya nytsɔwe be yewo xɔ amatsi ɖe vayi vayi spray ɖoko wo vayi ƒle amatsi wo be amatsia ye wuna gbe we. Nɔvinye, amatsi ma yewo wokɔ le gbe wo wui. Wo be yewo spray anyigba vɔ nukuwo da mi na yi we. Vɔ ho yo xa nukuo vɔin, etsi ga dja egbe e anyigba gbe be egbe ma ma mieo. Egbe ɖeka ɖeka ɖeka ɖekae mie. Babia nye be djɔdjɔme ƒe nu nana wonye alo nade wonye. Wo va ŋlɔe ɖeka ɖeka sigbe ƒa nuku ɖe dji. Nukuɔ nyo. Eyi ʋɛin nukuɔ me ga le dɔ wɔ o. Edje be na de fatri fatilizer. Ekema nàkpɔ aye yi wokɔ le wɔwɔ kpli mí la. Ta nunya me yi le anyigba, míawo míŋlɔ anyigba ne ŋlɔ fie ƒe ya me, eƒe gbɔ me wòava ŋlɔ fu me ɖa, wòava ŋlɔ fu me ɖa yin. Ne wò ya ŋlɔe kple ama tsi mí vɔ yin, dze wu ama anyi anyigba nuwɔe, nudzodzoe, ekewe, egbe yi woaga mie ye wu kuewe. We are talking about food security. Ta ne èwu egbeawo evɔe, ele mɔ edi be egbe e nu nuku bubu ne mie. Ele gɔme se na ma. Ya nye ma ne eva ƒa nuwo vɔe. Eva ƒa wò nukuwo vɔe. Nukuwo gbe be yi ma ga tsi o. First year good, second year good, third year egbe be yi ma ga wɔ. Ya hiã be na va ƒle fertilizer. Dze dega. va yi ƒle fertilizer va kɔ ɖe nuɖuɖuɔ dzi vɔ nànya be fertilizer menye nu nyɔ nyɔ o. Nobody on earth will advise you to eat food from the fertilizer while you are capable of getting the organic one. Organic eya nye be eyi dzɔdzɔme nawɔe. Akɔdu dzɔdzɔme na mi ɖe megblẽ o. akɔdui dzɔdzɔme nana mi ɖe megble by heart o edi le edi because eya ŋutɔ tsi le eɖokui si dzɔdzɔme kɔ tsi ɖe edzi wòtsi eva eva eva tsoe le agble me va gui o oɖi na wɛ ele gɔme sem no side effect ta de mi yi ŋgɔgbe alo de mi gbɔ va babia ma míaƒe food security Ɖe míyi ŋgɔgbe alo ɖe mígbɔva? Tomatosi wòakɔ amatsi ɖe edzi wòabia fãi. Ɖe míyi ŋgɔgbe alo ɖe mígbɔva? Ne ɖui vɔ ya nèle kpɔ tomatosi do fight na cancer. Tomatosi is number one cancer fighter. Do fight na cancer number one. Ele gɔmese na mí. Ta ma ma ma magbɔ nya ɖe megbɔ matsi matsi nu ya le nyewo kɔmputa dzi. Uh, ele gɔme si nam ɖe kɔmputa le aƒa do ɖe tome na mi ele gɔme si nam ɖe ta our food security ɖe mi nɔe nɔ du be miawa vivi nu me na mi alo wa mi le agblẽ de be wòanya kpɔ na mi alo mi le agblẽ de be wòana nuɖuɖu kutsetse nyuie mi ne miaɖu lãme nese mi Tomatoes me be ɖe check wò ŋutɔ va yi ne meƒo nu vɔ ɖe yi ɖe internet dzi na check vi ɖe. Ne internet mele asiwò ɖe xɔ tɔnye be ɖeka kɔe. Me be ɖe tomatoes ɖe do wu na cancer number one. Vɔ ne wò va nye be eva kɔ cancer nuɖuɖu boŋ kɔ le tomatoes enyi ya wò bia hɛɛ wò nya kpɔ wò lololo to ya eva dzrae vɔ kpɔ ga vɔ yi.

Kpɔ agbea ɖe. Mebe ne eveawo ɖe, mina miwɔ ɖeka. Eveawo, mina miwɔ ɖeka. Ne ame ɖe le zã ɖe, tsi ne be etɔ gã makpe ɖe ŋuwò. Four by four kuku ɖe, it will just lead you to another angle. Ega didi vivivo ɖe, ɖeko ana miagblẽagblẽ. He gamɛ nɔanyi o ɖe, Africa was still moving on. Eŋeawo, eŋe, eŋe me vivi na mí. Mebe eŋe, eŋeawo ɖe, eŋe me vivi na mí. He ga menɔ anyi o. Matu self contain, matu sky scraper, me, he menɔ anyi o ɖe, eŋe me vivi na mí. Agbe sɔgbe na mí. Woade srɔ̃, esrɔ̃ anɔ aƒeme na wò, esrɔ̃ magbe wò haɖe be eme ƒle wivɔn ne wò ta. Esrɔ̃ wɛ ma gbe wɛ because o me de fe na yio ta alo me ƒle chain na yio ta ao. Me bɔ o. Fifia wo be ayi phone e to. Mia tɔ wɛ. Agble de la wɛ. Mi de agble ne wa na dɔ yɔ yɔ amegbetɔ vi. Ele gɔme se na ma? Me ga ha ɖe ga ta o. Hm. Me ga ha ɖe ga ta o. Ame do ga le kɔƒewo me le amatsiwo zã nyɔɔ woba e fertilizer ya lo eya le lo ya ko le wo anyigba ɖe mi le ewu anyigba ɖe mi le ewu mi le anyigba wu food security number one kpɔ ne nuɖuɖu me le ga ne yɔ xɔ me na wɔ wa ku ada si ga so our number one security is food. Ale gɔmese nam ɖe. Number one security is food. Nye ma ƒo nu boo. Eya ɖeko ma wɔ short. Me ma video. Ne wa so ame sia ame si. Bere me le mia ɖo kui wu. No matter how we struggle on earth. the money cannot take us anywhere ega nyo nye me gbe be ega me nyo ao ega nyo vɔ nu igblɔ me le nye be de mi nya le mi adiga mi ma adiga kɔ to amegbetɔ pe dede no no wo ao let us put our human relationship first amegbetɔ deka wɔ wɔ no vi nye nye re ne no mi ape business me na mi ne hu pa fɔ ti jira le de i don't have your problem look for your money

Ɛɛ, nya geɖewo le asinye medi be magblɔ hafi, vɔ míalé viɖeviɖeviɖe. Míanɔ tutu vivivivivivi. Míaƒe lãmesẽɖe eke amesiame. Gayime mínɔ tsi ku le tɔ me le nɔ nunu ɖe. Enyeme nu tɔme tsi dii. Ɖe mebia wo ya? Mebia correct. Mele tsi. Aƒe ƒe adzalɛ, koko, ɛɛ, koko tsro, Ya mi tɔ dzo, ne mi tɔ dzo vɔe, mia, mia, mia, mia, mia de e nuya me, a tsɔe. Ne mi tsɔe vɔe, mia kɔ tsi mi kɔ va de dzo dzi, mia de ɖii wa susɔ e aɖi. Aɖi mi kple dzo mi ɖe, ya mi kɔ nɔ adzalɛ da. Adzalɛ mi ne me he me lele tso ɖevi me yi e dzo mi kple e aɖi, koko tsro ƒe aɖi. Adzalɛ mi ne me le yi. Ɖe mebiã correct? Do nanam natural correct? Eŋeawo ƒe biabiã ya mebiã. Amewo kpɔ ɖewo ʋuʋu ta be kɔƒemevie ya, wome, wome, wome believe o. Ele egɔme se nam be, nu ɖeka mana wòanya nye be, natural give us everything. Creator gave us everything on the, uh, uh, uh, uh, in front of us. We only have to take it. Susu yi míakɔ dzre ɖo be wòanɔ anyi na mí ɖe eya le veve ɖe. Èle gɔme se nam ɖe? Mina míawɔ ɖeka. Mègaŋlɔ be wò dze agba ne na subscribe. Ne mègakɔ naɖe kɔ do ɖa la, ekema asu asiwò gbã. Lɔlɔ̃ ta meva. Eŋeawoe, mina míawɔ ɖeka. Togo, Ghana, nɔ tsɛ ɖe míanɔ excursion le ɣefima. Ne gale asiwò ko wò tsɛ do gbe me. Don't go and be playing in a swimming pool ao, mègayi ɖe swimming pool o ao. Ne ebe yeayi ɖe teƒe ɖe kura ne woayi ɖe zoo megblẽ o. Èle egɔmese nam ɖe? Fantasy of life let's leave it aside and focus on the reality. Mikɔ miabe susuwo ɖe kɔ da ɖe nu ya kpe ɖe amegbetɔ ƒe ŋgɔgbe yiyi ŋu. Wogblẽ míaƒe agbe me esugbɔ. Nu sia nu kple Ghana ade aɖe ga aƒle. Nu sia nu kple Togo tɔ aɖe ga aƒle. Ya ko China la nu gbegblẽwo lɔ, rɔbawo lɔ. Magblɔ nya ɖe le gatɔ kɔto me. Enya be ga yi me mi nɔ nu ɖu le ʋegba me ɖe? Eʋegba me ɖe? Hm? Enya be ga yi me mi nɔ nu ɖu le ʋegba me ɖe? Le ame sia ame sia me woa? Maga gblɔ ke. Enya be ga yi me mi nɔ atadi tu le atadi tukpɔe dzi ɖe? Eye le ame se wo woa? Fifia ebe blender, ebe microwave. Ne ɖe nya nuyi tutututu microwave le gbegblẽ le ŋuwò ɖe? Ne ɖe nya nuyi tututu microwave le gbegblẽ le ŋuwò ɖe? Nɔvinye, nye me, tagbɔ megbe nam o loo, ɖe meva be ma, mana wò susu neyi ɖe naɖe gbɔ. Ame le microwave zã ɖe, de asi le eŋu ne wòazã. Tsi ne ebe le eɖokui wu, ne ya ŋutɔ ne wòava yi find out the hazard. Vevesese, vɔɖivɔɖi nyenye kae le. Microwave ɔ mɛ. Woagblɔ na be mele asiwò ao mɛ be ma enye mele eza ele asinye yata me nya ŋdɔ. Fridge kple freezer kple tɔwɛ mɛ I have a lot of them I don't need to buy ele gɔme se na ma nye le tsitsi na me ga gble wo ga be yina ƒle ƒe o I am telling you nye mele ame ɖeke ƒe business gble o vɔ va yi di wo ŋtɔ yi ɖe internet dzi na va bia se be ɖe microwave nuka wɔna ɖaa